Il-lejla t-tajba u nilqagħkom għar-rokna tiegħi tal-ħsibijiet. Il-ħsieb tal-lejla, il-Eurovision. Probabbilment l-uniku post fid-dinja fejn tista' tara raġel liebes ta' linfa magħmula minn foil riċiklat, mostru jipprova jdoqq kitarra bidu jfertwal żewġ pulzieri, protesta ta' union tal-ħaddiema, żewġ astronawti fis-sakra, mara bid-daqna u raġel xagħru twil aktar ikrah minn tiegħi fuq palk wieħed.

Il-Eurovision huwa bħal tfajla għalina l-Maltin li qed toħroġ magħha u taf li qed taqlibilek kull sena. Imma tħobbha u għal xi raġuni ma tridx titlaqha. Għax il-verità hi li l-Maltin jħobbuh l-Eurovision u jsegwuh bil-qalb, anke dawk li jgħidu li ma jarawhx u ma jħobbuhx. L-istatistika turi li f'Malta 90 fil-mija tal-popolazzjoni tara l-Eurovision. Dak ifisser li disgħa minn kull għaxar Maltin jaraw l-Eurovision. Dik hija litteralment kważi l-popolazzjoni kollha. Imma avolja dawn in-numri jitkellmu waħidhom, Ħafna Maltin jibqgħu jisnobbjaw lir-revision u jibqgħu jgħidu li m'għandniex nidħlu għalih għax ħela ta' ħin u ħela ta' flus. Bħal dal-baħbuħ li għal dal-aħħar xhur fuq Facebook konna qegħdin ninnutawh jikkummenta u jiddiskuti fuq il-Eurovision. U darba minnhom fi żmien il-Eurovision, 'il sħabu fuq Facebook ikkummentalhom hekk, Tarawhx il-Eurovision! Jien ilni li waqaft narah u Messna ilna li waqafna nieħdu sehem fil-Eurovision! Issa, jiena nirrispetta l-opinjoni tiegħu u nemmen li għandu kull dritt li jkollu dik l-opinjoni. Però, xi ħaġa li jien ma narahiex, ma nikkummentax fuqha. U qed ngħid hekk għaliex aħna fittixna fuq dan ir-raġel, sibna l-Facebook profile tiegħu, dħalna fuqu, morna lura għal meta kien hemm il-Eurovision f'Malta u ndunajna li waqt il-Eurovision kien qed jikkummenta fuq il-kanzunetti kollha li kienu qegħdin jitkantaw waqt il-Eurovision. Dak ir-raġel mhux talli ma rax il-Eurovision, dak ir-raġel kien jaf x'fih il-Eurovision aktar minni u jien kont hemm, ġol-Eurovision, nintervista l-kantanti. Il-punt hu li avolja ma jinteressahomx, ħafna Maltin jaraw l-Eurovision u jsegwuh bil-qalb u ħafna kantanti Maltin biex jidħlu għall-Eurovision jissagrifikaw ħafna ħin u enerġija u jonfqu ammont eżuberanti ta' flus biex jieħdu sehem fil-Eurovision. Per eżempju, biex nispjegalkom, jekk inti kantant jew kantanta Maltija, x'aktarx li trid tħallas lil xi ħadd biex jiktiblek il-lirika tad-diska, xi ħadd biex jiktiblek il-mużika, xi ħadd biex jirrekordjalek il-kanzunetta u titħallas lil xi ħadd biex jgħallmek kif tkanta dik il-kanzunetta. Imbagħad titħallas liż-żeffiena jew nies oħra li jkun hemm iduru miegħek fuq il-palk, trid tixtri libsa sabiħa għall-performance u minn xi snin 'l hawn trid tixtri libsa oħra sura għar-red carpet. Għax ma tistax tkun fuq ir-red carpet u Joseph Chetcuti jistaqsik x'inti liebsa u tgħidlu Primark. U avolja l-kantanti jafu li għandhom ċans li dak kollu jibqa' f'wiċċhom, din il-ħaġa jibqgħu jagħmluha. Għaliex jafu li l-Eurovision huwa x'aktarx l-akbar opportunità li għandhom biex in-nies ikunu jafuhom u jkunu jafu bit-talent tagħhom f'Malta. U allura, jekk għandhom din l-opportunità, għalfejn iwaqqfuhielhom? U għal dawk li jaħsbu li l-Eurovision qed inħallsuh mit-taxxi tagħna, bħal dan li fuq l-internet kiteb This is a waste of taxpayers' money, M'għandekx raġun lanqas, għaliex minkejja l-mit li ħafna Maltin jaħsbu li l-Eurovision jitħallas kollu mit-taxxi tal-poplu, din hija gidba, għaliex dak kollu li tara fuq l-Eurovision, mill-bagalja tal-kantanta sal-murtali ta' fuq il-palk, dak xejn mhu qed tħallas għalih int, dak huwa kollu sponsors. Allura, dan l-argument ta' li ta' t-taxxi ma jagħmilx sens. U dan mhuwiex l-unika bniedem li jrid iwaqqaf il-Eurovision għaliex fuq Facebook aħna sibna diversi pages u diversi gruppi ta' nies li qegħdin jibbojkottjaw il-Eurovision u jgħidu lin-nies li m'għandniex aktar nieħdu sehem fil-Eurovision. U allura, il-punt hu li jekk xi ħaġa mhix qed taħdem għalissa, ma jfissirx li għandna nieqfu ninvestu l-flus fiha. L-ewwel nett għaliex ma tistax tgħid li mhux ħa nirbħu l-Eurovision, jista' jkun li xi darba nirbħuh l-Eurovision, kollox jista' jkun. Din il-mara, iżżewġet lil dan ir-raġel. Kollox jista' jkun. Għaliex, jekk se nirraġunaw li aħjar inneħħu xi ħaġa sempliċement għaliex mhix qed taħdem, allura bl-istess loġika għandna wkoll inwaqqfu t-tim nazzjonali tal-futbol Malti, għaliex kull darba li nkunu fix-xifer li nidħlu fil-World Cup dejjem insibu xi tim aħjar minna li jaqlagħna fil-qualifiers. Għandna nieqfu nidħlu għal Miss World Malta għaliex kull meta mmorru nikkompetu barra minn Malta dejjem ikun hemm mara mazza aktar minn tagħna. U allura bl-istess loġika ma noqogħdux niftaħru ħafna bil-kelb u sidu li għamlu synchronized swimming flimkien għax bħalissa fid-dinja bħalissa hemm kangaroo u sidu jilagħbu logħba boxing flimkien. By the way, Dik il-logħba rebaħha l-kangaru. U kif qed nitkellmu fuq il-kangarus, għadda Franklin!